שטיי מיר יעצט און גאנץ כלל ישראל איז משתוקק און האפט און ווארט אז קומט נאכאמאל דעם טאג פון קבלת התורה, נאכאמאל די טאג וואס דער אייבערשטער זאגט אונז איך בין ענק בוחר אתה בחרתני מכל העמים, שטייט אין הייליגן חתם סופר אז ס'איז געווען א גרויסע קיטרוג ביים ים צו ואלולי עובדי עבודה זרה ואלולי עובדי עבודה זרה, און דאס זענען געווען די חיצים ובליסטראות וואס די מלאכי מעלה האבן אריינגעשיקט אין רבונו של עולם, פארוואס נעמסטו זיי? זאגט דער חתם סופר דער רבונו של עולם האט זיי גארנישט געענטפערט, און ער זאגט אפילו א לשון לפי שעתו איז געווען א חילול השם. אבער זיבן וואכן שפעטער האט דער רבונו של עולם געזאגט צו זיי, כ'האב געזען ביי אידישע קינדער די נאטור וואס איז נישט דא ביי קיין שום עם ולשון, וועלן קענען לעבן אין דעם שמוציגן עולם הזה, ארום גערינגלט מיט נסיונות אויף יעדע טריט און שריט, און יעדע פשוט'סטע איד טעט אויסשרייען, איך געהער צו די ממלכת כהנים, איך שלאג מיך און איך בין מיט א פעסטקייט און א שטארקייט דעם גוי קדוש צום רבונו של עולם. דאס איז געזאגט געווארן אלע זמנים און אלע דורות. ס'שטייט אין ספר דברי שמואל אין תננים אז דער פסוק זאגט ביי מתן תורה וירא העם, העם ווייסט מען מיינט דאך די שוואכערע, ויוני ויעמדי מרחוק. אז ווען ס'איז געקומען צו מתן תורה ווייסט מען דאך איז געווען דארט אלע נשמות. פון אברהם אבינו עד סוף כל הדורות, די תנאים, אמוראים, די בעל שם הקדוש מיט זיינע תלמידים, די גרא ותלמידיו, מיט אלע שרפי מעלה צדיקים פון אלע דורות, און מען וואלט זיך געדארפט אויסשטעלן וויאזוי שטייט מען, און לכתחילה איז געווען אז די פון די פריערדיגע דורות זאלן שטיין נאנט צום בארג, אבער דער אייבערשטער האט דעמאלטס געוויזן וואס ס'וועט מיינען א תורה איד ביז משיח טאג. און זיי האבן געזען אז די זיין שלאס תבשין פאי היי, און אמת'ן זעמער נישט דומה צו די פריערדיגע דורות, אבער פון א אנדערע זייט זעמער אונז ארום גערינגלט מיט אזויפיל עקסעס צו זען זאכן וואס א איד טאר נישט, טאר מען דאס יעדע רגע, גייענדיג אויפן גאס, זייענדיג אויפן אפיס, צו די ארבעט, פון די ארבעט, פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, און ס'זענען זיין אידן וואס אפשר וועט מען זיי אנרופן פשוטע אידן, אבער וועלן מיט א שטאלצקייט, מיט א שטארקייט, ווי זיי גייען און ווי זיי שטייען, אויסשרייען מיט זייערע התגברות, אונז קהמר צו ממלכת כהנים וגוי קדוש! זיי האבן געזען ס'וועט זיך אויפשטעלן א ארגאניזעישאן וואס הייסט גיבור, אריין צו שיינען אין אידן די לעכטיגקייט פון שמירת המים, א כלל ישראל וואס דערהייבט זיך אין די מדריגה פון ממלכת כהנים וגוי קדוש. באיאר, עס מיינט אז די גרויסע נשמות פון אלע דורות האבן געזען דער עם, די שוואכע אידן פון היינטיגע צייטן, מיט זייערע נסיונות און מיט זייער פעסטע קבלות און זהירות, וויאזוי זיי שלאגן זיך פארן רבונו של עולם, ביים די האבן זיי זיך געשטעלט מרחוק און געגעבן דעם אויבנאן פאר די היינטיגע אידן. די אידן וואס וועלן מיטמאכן די נסיונות און דאך בלייבן גוי קדוש זיי קומט דען אויבן אן? גיב איר ווינטש פאר אלע אונזער צענדליגע טויזענטע צוהערער, חשובע רעדנערס און ספאנסערס, א פרייליכן יום טוב, און אונז זאל מיר זיך ווייטער קענען האלטן פעסט מיט אונזער שמירת עיניים. אחרון אחרון חביב ווילן מיר זיך באדאנקן פאר די גיבור מיטארבעטער וואס לייגט אריין איבערמידליכע כוחות צוצושטעלן די שענסטע און די בעסטע עפיסאודס פאר גאנץ כלל ישראל. זאל זיי די אייבערשטער געבן די כוחות ווייטער אנצוגיין.